א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. די קומענדיגע וואך מאנטאג פרשת אמור וועט זיין פסח שני. מען קוקט אריין אין די תורה אין פרשת בהעלות כו, פארציילט אונז די תורה, וידבר ה' אל משה במדבר סיני, באשנא השנית, באחד לחודש הראשון, און דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו און אים געזאגט אז די אידן זאלן מאכן א קרבן פסח, ויעשו את הפסח, זיי האבן געמאכט די קרבן פסח במועדו, אין די צייט ווען מען האט עס געדארפט מאכן, די תורה פארציילט אונז ווייטער, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, עס זענען געווען אזעלכע מענטשן, וואס זענען געווען טמא צו א טויטע מענטש, ולא יכלו לעשות את הפסח, זיי האבן נישט געקענט מאכן דעם קרבן פסח, זענען זיי געקומען צו משה רבינו מיט א טענה, אנחנו טמאים לנפש אדם, מיר זענען טמא צו א טויטע מענטש, למה נגרע? פארוואס זאלן אונז פארמינערט ווערן, פארוואס זאל זיין ווייניגער ביי אונז, אז זאל מען נישט קענען מקריב זיין די קרבן פסח? משה רבינו האט געהערט דעם טענה, און זיי געזאגט, עמדי ואשמע מה יצוה השם לכם, שטייטס דא, לאמיך הערן וואס דער אייבערשטער וועט באפעלן פאר ענק. און טאקע דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו אז איך געב א צווייטע געלעגנהייט אז איינער איז געווען ווייט אדער געווען טמא האט נישט געקענט מקריב זיין דעם קרבן פסח אין די ערשטן חודש י ד ניסן האט ער א צווייטע געלעגנהייט צו מקריב זיין אין חודש השני. די פרשה פון פסח שני. שטייט אין פרשת והעלותך, וואס דאס איז אינמיטן ספר במדבר. אז מען קוקט אנהייב ספר במדבר, דארטן רעדט מען אז דער אייבערשטער האט געהייסן משה רבינו מען זאל ציילן די אידן. ווען איז דאס געווען? זאגט די פסוק, דאס איז געווען. ביי שנה א שני איז באחד לחודש השני, ראש חודש אייר. ווען איז געווען די פרשה פון די קרבן פסח? ראש חודש ניסן. קומט אויס אז די פרשת במדבר וואס שטייט אנהייב ספר במדבר איז געווען א חודש שפעטער ווי די פרשה פון די קרבן פסח וואס שטייט אין פרשת בעלותך. שטעלט זיך אויף דעם רשע, און רשע זאגט, למד אותו, מען לערנט פון דעם ארויס אז איין סדר מוקדם מאוחר בתורה, ס'איז נישט דא קיין סדר אין די תורה פון וואס קומט פריער וואס קומט שפעטער, נאר וואס איז געווען אין פרשת במדבר איז געווען באמת נאכדעם וואס איז געווען אין פרשת בהעלותך. איז רשע ממשיך. ולמה לא פסח מיט דעם פרשה פון פרשת בעלותך, פארוואס טאקע האט נישט די תורה אנגעהויבן מיט דעם אזוי ווי די סדר? אוודאי טאקע איין סדר מוקדם מאוחר ביי תורה, די תורה מוז נישט גיין על הסדר, אבער אויב די תורה גייט נישט על הסדר מוז זיין עפעס א סיבה דערצו, וואס איז די טעם פארוואס די תורה האט נישט אנגעהויבן ספר במדבר מיט דעם פרשה פון פרשת בלותך? ווייל אין דעם פרשה איז דא גניזת אנשי ישראל, דאס הייסט אין דעם פרשה זעט מען עפעס וואס איז נישט שיין, ס'איז א פארשעמונג פאר כלל ישראל, און ממילא האט די תורה נישט געוואלט אנהייבן מיט דעם ספר במדבר. וואס איז די גניזות של ישראל? אז די גאנצע פערציג יאר וואס זענען געווען אין די מדבר האבן זיי מקריב געווען נאר איין קרבן פסח, אלע אנדערע יארן האבן זיי נישט מקריב געווען קיין קרבן פסח, און דאס איז גניזות של ישראל, האט די תורה נישט געוואלט אנהייבן מיט דעם פרשה, און האט אנגעהויבן ערשט מיט וואס איז געווען ראש חודש אייר, און שפעטער צוריק געגאנגען צו וואס איז געווען ראש חודש ניסן. וואס איז לכאורה וואס איז דאס גניזות של ישראל? גאנצע פערציג יאר וואס די אידן זענען געווען אין מדבר האבן זיי נישט מקריב געווען נאר די איין קרבן פסח, סאו קרבן פסח דארף מען נישט מקריב זיין ביז מען קומט אריין אין ארץ ישראל, אזוי זאגט די פסוק קלאר אין פרשת בוא, והיה כי סבוי אל הארץ זאל מען זאל מקריב זיין א קרבן פסח, און ווילאנג מ'איז נישט אריין אין ארץ ישראל דארף מען נאכנישט מקריב זיין א קרבן פסח, און טאקע די איין מאל וואס מ'האט יעצט מקריב געווען א קרבן פסח איז נישט געווען ווייל ס'איז געקומען י ד ניסן האט מען מקריב געווען א קרבן פסח ווייל ס'איז ערב פסח, ניין! די תורה, די אייבערשטער איז געקומען און געגעבן א ספעציעלע ציווי אז מ'זאל מקריב זיין קרבן פסח. איז ממילא אויף דער געווען א ציווי, די אנדערן איז נישט געווען קיין ציווי, איז וואס איז דאס גניז נשי ישראל? אין א פארברענגען פון שבת פרשת בעלותך תשמ א, געדרוקט אין ליקוטי שיחות, חלק ח ג, עמוד צוויי און זעכציק, האט דער רבי זיך געשטעלט דערויף, צוזאמען מיט נאך אנדערע געשמאקע שאלות און ענינים וואס רעדט זיך ארום דארטן. און דער רבי האט מסביר געווען, קרבן פסח, דאס אז מען איז נאכנישט מחיוב ביז מען קומט אריין אין ארץ ישראל, איז אנדערש ווי אנדערע מצוות וואס מען איז נאכנישט מחיוב ביז מען קומט אריין אין ארץ ישראל, ווי למשל, מצוות התליות בארץ, מען איז נאכנישט אריינגעקומען אין ארץ ישראל, מען האט נאכנישט קיין לאנד, איז מען נאכנישט מחיוב מיט מצוות התליות בארץ, תרומות, מעשרות, אפילו חלה. פארוואס קרבן פסח איז מען נאכנישט מחיוב ביז מען קומט אריין אין ארץ ישראל, ובפרט אז מען זעט דא אז ווען מענטשן האבן געבעטן למה נגרע האט די אייבערשטער טאקע זיך צוגעהערט און זיי געזאגט זייטס מקיים די מצוה פון קרבן פסח. שטעלט זיך א שאלה, נײַן און דרײַסיק יאר דרייען זיך די אידן אין מדבר, מען נישט מען ברענגט נישט קיין קרבן פסח, פארוואס? ווייל ס'איז נישטא קיין חיוב, פארוואס בעט מען נישט דעם אייבערשטן למה נגרע, פארוואס זאל מען נישט מקיים זיין די מצוה פון קרבן פסח, וואס איז די סיבה אז ס'זאל נישט זיין א מצוה אין מדבר, האבן די אידן געדארפט בעטן למה נגרע. אזוי ווי ווען די מענטשן האבן געבעטן, געווען א קליינע גרופע פון מענטשן, נישט פאר גאנץ כלל ישראל, און געבעטן פאר זיך, למה נגרע, און די אייבערשטער האט זיי געגעבן טאקע א מצוה פון פסח שני, וואס בכלל מצוות האבן צו טון מיט א זמן, אז ס'איז אריבער די צייט, קען מען שוין נישט טון די מצוה. בפרט קרבנות, עבר זמנו בטל קרבנו, פון דעסוועגן דאך האט דער אייבערשטער זיי געגעבן די מצוה פון פסח שני, וואלט דאך דער אייבערשטער זיכער געגעבן פאר גאנץ כלל ישראל צו מקיים זיין די קרבן פסח, די מצוה. שטעלט זיך דא די שאלה פארוואס האבן די אידן נישט געבעטן דערויף? דאס איז די ענין פון גנות אנשי ישראל. גנות אנשי ישראל איז נישט געווען אז ס'איז נישט געווען קיין ציווי. גנות אנשי ישראל איז פארוואס די אידן האבן נישט געבעטן אז מיר וועלן אז מען זאל קענען מקריב זיין די קרבן פסח. פרעגט זיך אבער א שאלה, וואס טוט זיך וועגן משה און אהרן? משה רבינו, אהרן הכהן, נשיאי ישראל, פארוואס האבן זיי נישט געבעטן אז מ'זאל קענען מקריב זיין א קרבן פסח? דער רבי האט דאס מסביר על פי פנימיות יונים וואס דאס ברענגט ארויס וואס טייטש א רבי. די ערשטע זאך פון א נשיא בישראל איז נישט טראכטן וועגן זיך, נאר טראכטן וועגן כלל ישראל. משה רבינו איז געווען גרייט זיך מוסר נפש זיין נישט נאר בגשמיות נאר אפילו ברוחניות, ווי ער האט געזאגט פארן אייבערשטן אין עיין מחיינו מספרך אשר כספתו, מעק מיך אויס פון דיין תורה. זיין מסירות נפש פאר כלל ישראל האט נישט קיין שיעור. אידן האבן נישט באקומען קיין ציווי אין די מדבר צו מקריב זיין די קרבן פסח. אפילו טאקע ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געבעטן למה נגרע און דער אייבערשטער האט זיי געגעבן פסח שני, וואס פון דעם באמת קען מען ארויסהערן א שטיקל געניסן של ישראל, איז אבער נאכנישט גענוג א שטארקע געניסן של ישראל, ווייל מען קען זאגן אז מען זעט נישט אז דער אייבערשטער האט געגעבן א נייע ציווי פאר כלל ישראל נאכדעם וואס מען האט געבעטן. אז ס'איז געווען א ציווי און איינער האט געבעטן א השלמה האט די אייבערשטער געגעבן א געלעגנהייט צו משלים זיין דעם ציווי, אבער מאכן א נייע ציווי וואס איז נאכנישט דא נאר ווייל מ'האט געבעטן, דאס איז נאכנישט אזוי שטארק געניסן אנשי ישראל, מ'זעט עס נישט. אבער אויב משה און אהרן וואלטן געבעטן למה נגרע, אונז ווילן מקריב זיין די קרבן פסח, און דער אייבערשטער וואלט טאקע צוגעהערט צו זייער תפילה און געגעבן דעם ציווי פון קרבן פסח, וואלט דאס געווען א געוואלדיגע גנות אנ ש ישראל, אז אידן איז זיי נישט איינגעפאלן צו בעטן פאר א מצוה, נאר משה און אהרן. האבן משה און אהרן געמאכט א חשבון, ס'ענדיגט שוין אונז זאלן נישט בעטן און באקומען א נייע ציווי, א ציווי וואס מ'האט נאכנישט, אויב עס איז נאך נישט ארויסגעקומען קיין גריס אנ ש ישראל, ווי איידער אונז זאלן בעטן, און דער אייבערשטער וועט אונז נאכגעבן אונזער פארלאנג, אבער פון דעם וועט ארויסקומען א גריס אנ ש ישראל. פון דעם ביאור קען מען אויך מדייק זיין נאך א שיינע דיוק אינעם רש י על פי פנימיות הענינים. רש י זאגט למדתו אין סדר מוקדם אום עיקר בתורה. רש ש זאגט נישט איין מוקדם עם עיקר בתורה ווי עס שטייט אין אנדערע פלעצער, רש ש זאגט איין סדר מוקדם עם עיקר בתורה. בכלל איז דא א סדר וויאזוי תורה און מצוות ווערט געגעבן, די אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, ס'איז דא א ציווי און די אידן פאלגן. דא איז געווען עפעס א נייע זאך, מצד די אייבערשטער איז נישט געווען קיין ציווי, די אידן האבן געבעטן למה נגרע. אדער אזוי ווי מען זאגט די גניזישע ישראל אז אידן האבן נישט געבעטן אז מען וויל א קרבן פסח, לערנט מען פון דא ארויס איין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, ס'איז דא אמאל די ענין פון פסח שני, די ענין פון תשובה, ס'איז נישט די סדר ווי אזוי די אייבערשטער האט איינגעשטעלט אז מען דארף זיך פירן, נאר דער איד גייט און בעט זיך, ער שרייט פון טיפן הארצן ער וויל תשובה טון, ער וויל זיך. צוריקקערן צום אייבערשטן, למה נגרע? אידן זענען געווען דא אין מדבר פאר פֿערציק יאר, פארוואס? ווייל ס'איז געווען א חטא מרגלים, במילא וואלט געדארפט זיין איין סדר, אן קיין סדר, בעט, מאן, פארלאנג. וואס די הוראה דערפון וואס מיר האבן היינט, יעדע מענטש אז מען געפינט זיך אין א מצב וואס איז נישט ווי ס'דארף צו זיין, קען ער און ער דארף שרייען צום אייבערשטן למה אני גרע, פארוואס בין איך אין דעם מצב, איך וויל ארויסקריכן פון דעם מצב, איך וויל נישט זיין סטאק אין דעם מצב, און אז מען שרייט עס מיט אן אמת, הערט זיך די אייבערשטער זיכער צו, און שלעפט אונז ארויס, ובפרט דאס וואס אונז זענען מתפלל דריי מאל א טאג, און אויב מען מיינט עס טאקע מיט אן אמת, דער צמח דוד עבדך מהירות הצמיח ותחזינה עינינו בשובך לציון ולשליים עירך, און ווי מען פירט אויס שיבנה בית המקדש במהרי בימינו, וועט עס טאקע דער אייבערשטער אויספירן תיכף ומיד ממש א גוט שבת.